Dumelang bagwera ba puku, thuto ya lehono e lebeletše semelo sa re bone. Ge re lebelela semelo sa mmapadi, re lebelela maitshwaro a gagwe. Wo ke mokgwa wo mmapadi a tšwelelago ka gona mo papading. Re lebelela dilo tšeo a di dirago, maitshwaro a gagwe gore na o itshwere jwang. Semelo sa mmapadi se lemoga ka dintlha tše di latelago, re lebelela maitshwaro a gagwe, ditiro, le polelo tša gagwe, gore na ge a bolela le batho o re'ng. Ke eng tšeo a di dirago mo papading? Re lebelela babapadi ba bangwe gore na bona ba re'ng ka yena. Gape-gape ra ba ra lebelela le leina la gagwe. Ditiro le dipolelo tša Ribone. Ribone go ya ka mokgwa a phasitšego go ba a tšweletšego ka gona mo dipoelong tša marematlou, re kgona go kwešiša gore ke ngwanenyana wa go ba le mabjoko a go fiša, wa kgona ka sekolong. Se gape se hlaselwa ke taba ya gore o kgonne go tšwelela dithutong tša Unisa fao a bego a ipalela ka boyena A re ge a bala, ge a boya gae, a boya a hlokomela tatagwe le ba lapa. Gape-gape, re lemoga gore ke mosetsana wa go ba le lerato. O ile a tšwela pele a hlokomela tatagwe le go mo ema-emela ge a lwala, le ge tatagwe a be a mo sotla a gana go mo iša yunibesithi. A se nke a re, Tate o gana go nkiša yunibesithi. Nka se mo hlokomele. Eupša yena o tšwetše pele, a mo laetša lerato, a mo hlokomela, a mo emaemela. O na le kgotlelelo. Re bone le ge a be a kopana le ditlhohlo leetong la gagwe la dithuto, o kgotleletše. Le ge a be a sa tsebe Mothuši wa gagwe le gona a se na le kholofelo ya gore a ka feleletša a ka feletša a atlegile dithutong ka lebaka la go hloka mašeleng a go ka mo thuša go tšwetša dithuto tša gagwe pele, Eupša ga se a ka a tlogela go nyaka sekolo, o ile a kgotlelela go fihla a tšwetša dithuto tša gagwe pele. O a ithata. Re bona a gana go nwa dihlare tša go tšwa go Ngaka Thokgola. O ile a gana go di koma dihlare tšeo, ka leo le rego yena a ka se nwe dihlare tšeo a sa tsebego le makhura ao a šomišitšwego go tšona. O na le kwelobohloko. O be a oka tatago morago ga gore a ragwe ke mpshe le morago ga ge ga ge botshwalammari bja gagwe bo wele. A se nke a re, Hei, nna nka se kgone go go thuša. Eupša o tšwetše pele a mo thuša ka baka la gona go kwa bohloko, go kwela motswadi wa gagwe bohloko. O na le phegelelo le maikemišetšo. O tshepišitše Mpoti go dula le yena ge a fetša maremmatleong. Eupja ge a ekwa gore go kgobokeditšwe mašelong a go mo thuša go lefela dithuto tša gagwe tša yunibesithi, o ile a hlanogela mpoti ka leo le rego, Thuto pele, banna morago. Bjale ka mang le mang o na le mafokodi. Ee, re bona ge dilo tša ge di sa sepele gabotse, a thoma a enwa bjala. Feela a kgona go bo tlogela. A ya, o ile a ya go Rustenburg, go Mpoti, a nyaka ba thoma lapa. Efela ge a hwetša thušo ya mašeleng a go tšwetša dithuto tša gagwe pele, o kgaogana le tšeo ka moka. Majwalanyana ao ba a nwa le monna o ba nang le yena o a mo tlogela, o, o mmotša gore, Wa tseba ke monna, Modimo. Thuto pele, banna morago. Banego ba bangwe ba reng ka yena? Kgoroši le šai ba a mo reta ka mabjoko a gagwe a go fiša. Ba mo nyakela dithuto, ba nyaka, ba mo nyakela thušo ya mašeleng a go ya sekolong, thušo ya mašeleng a go tšwetša dithuto pele. Ba mo hlohloletša go ya sekolong. Mongwadi yena o reng ka yena? Mongwadi o re tsebiša, Re bone bjalo ka kgarebe ya go ba le tlhompho le mabjoko ka ge di mo tsogela ka sekolong. Leina la gagwe re bone. Re bone ke motho yo e leng gore go na le seo a se bonego. Leina la gagwe ke re bone. Yena le kgaetšedi ya gagwe Benjamin ba bone matshwenyego a lefase ka morago ga lehu la mmago bao, la mmago bona. O ile a fetoga, re bone o ile a fetoga mosadi e sa le ngwana, a apeela tatagwe le go mo hlokomela, mola tatagwe a mo nyakela banna a re ke mosadi o swanetše go nyalwa. La bona gore dilo tše ka moka di a bontšha gore ngwano o bone mathata a bophelo. Re bone o di bone tša bophelo bja go tlaiša ke tatagwe. Mahunela a hunetše tšhelete ya go mo iša sekolong, a gana ka yona. O mo gapeletša go apea nama ya go bola gore ba šebe ka yona. O mo gapeletša go kga dikota tša leroto gore a di apee ba šebe ka tšona. O mo gapeletša go orela dihlare le go monoka se sengwe sa go tswakwa ka makhura a maswe. Le a bona gore Ngwana wa Modimo wo o di bone ditlaišego tša lefase. Ee, se ke semelo sa re bone. Gopola, ge re sekaseka semelo sa moanegwa, re lebelela ditiro tša gagwe goba ona maitshwaro a gagwe. Re theeletša gore na baanegwa ba bangwe ba reng ka yena, ra theeletša gore na mongwadi yena o reng ka yena, ra lebelela gape-gape gore na leina la gagwe le reng, le re botša eng. Um se ka la lebala.